Alt erëm fuere Camionen a Bëscher fir nei Weeër ze bauen. Iwwer 7,8 Milliounen Euro sinn esou säit 2014 an eise Bëscher verbaut ginn, fir d'Wirtschaftlechkeet vun eisem gréissten natierleche Liewensraum, de Bësch, ze fërderen. Déi Wirtschaftlechkeet. vum Bësch gesäit haut esou aus, datt Holz aus de Bëscher, esou wéi hei an der Gemeng Habscht, a groussen Deeler a Container geluede gëtt, fir dat Holz iwwer 8.000 Kilometer laang a China mat Schëffer ze transportéieren. Virun der Rees a China gëtt dëst Holz nach gesprëtzt, fir datt och nëmme kee Käfer oder soss mat op déi dausende Kilometer laang Rees geet. Als Alternativ zu dëser absurder a Klima extrem schiedlecher Praxis besteet just nach aus dem Holz Brennholz hierzestellen. Den Office national du remembrement ass de gréissten Acteur bei dem Bau vun neie Weeër am Bësch. Vun 2014 bis 2019 sinn am Kader vun engem Bësch-Remembrement bei der Kräizerbuch an de Gemengen Habscht, Biekerech a Sëll iwwer 80 Kilometer Bëschweeër nei oder ausgebaut ginn. Dat ass passéiert an engem naturnoe Lafbësch, deen um Rand vun der Natura 2000 Zon vum Äisch am Amerdall läit. Firwat an engem Bësch, dien zum gréissten Deel am Besëtz vum Lëtzebuerger Staat a Gemengen ass, huet missen Remembrement gemaach ginn, ass schonns dubios. D'Haaptargumentatioun war, fir mat de Camionen direkt an de Bësch ze fueren, fir d'Holz méi einfach eraus ze féieren. Absurd! An och nach war dës Behaaptung falsch. Iwwer déi breet Bëschautobunnen op der Kräizerbuch si bis elo nach keng Camione gefuer, fir Holz méi séier an einfach a China ze liwweren. Nee, déi Camionen mat de Containere wéi hei fueren all nach ëmmer wéi virdrun op déi Lagerplazen, déi direkt nieft der Strooss an der Entrée vum Bësch sinn. Virun déi sëlleg breet Bëschautobunnen, do wou soss schmuel Wanderpied passéiert sinn, op dësen lo Bëschautobunnen hu lo missten Barrièren opgestallt ginn. 2021 huet et vun der Ëmweltverwaltung geheescht, an den nächsten zwee Jore keng nei Bëschweeër méi ze bauen. Dës Zäit wëllt d'Ëmweltverwaltung notzen, fir eng nei Strategie vun der Bëschbewirtschaftung auszeschaffen. Wéi dës nei Strategie elo ausgesäit, Weess ech net, mee zënter enger Zäit fueren erëm Camionen a Bëscher zu Lëtzebuerg fir Weeër ze bauen. Esou elo hei am Mäerz 2023 an der Gemeng Käerch, wou e besteeënde Wee an engem klenge Bësch, wou déi meescht Beem bei de Stierm Ufank den nonzeger Joren ëmgefall sinn an duerno komplett nei opgeforst gouf, e verhältnisméisseg jonke Bësch also, wou ausser Brennholz elo nach net vill ze huelen ass. De Wee féiert bei eng fiicht Wiss, déi eenzeg Wiss aus der gesamter Gemeng Käerch, wou nach dës Wisenorchidee virkënnt, eng fir d'Natur absolut wäertvoll a schéi Wiss. Schonns virun e puer Wochen huet schonns eng Forstaktioun derfir gesuergt, datt dës fiicht Wiss uerg a mat Leedenschaft gëtt zou nass ginn. E Bam, dee schonn säit dem Summer hei an der Wiss lung, ass dunn mat décke Maschinnen erausgeholl ginn, mat dem Resultat vu massive Buedemschied, grad do, wou déi meeschten Orchideeë stungen. Ob den neie Wee och duerch dës Fiichtwiss gebaut gëtt, weess ech net. Och op enger aner Plaz an der Gemeng Käerch soll e weidere Wee erneiert ginn. En esou e Wee féiert zu enger fréierer Steekaul, wou e Schapp steet, dee just vum lokale Fierschter genotzt gëtt. Soll an eng Steekaul vu Sand a Steng ofgebaut ginn, erëm Steng a Sand gefouert ginn, fir en absolut ongebrauchte Wee nei ze maachen. Wann och de Schued fir d'Natur an dësen nei gemaache Weeër méi kleng ass wéi déi vum Projet op der Kräizerbuch, ass dëst awer total onsënneg an nieft enger onnéideger Energie a Ressourcëverschwendung ass dëst och eng gellech Verschwendung vu Steiersuen. Mee net nëmmen zu Käerch ginn nei Weeër gebaut. Lescht Joer sinn och an der Gemeng Biekerech eng Rei nei Bëschweeër gebaut ginn, doranner souguer däre mat Bëtonsplacken duerch de Bësch. An der Gemeng Biekerech sinn och am Summer 2022 eng Rei weider Bëschweeër nei gemaach ginn, dorënner Weeër, déi eréischt 2018 befestegt ze ginn an an engem exzellenten Zoustand waren. Déi Weeër waren absolut fir e Bëschwee gutt. Hei esou hunn d'Weeër virun där neierlecher Befestegung ausgesinn. Firwat mussen also esou Weeër nei gemaach ginn? Hei ass eemol méi däitlech, et geet net dorëms, e Wee, dee schlecht ass a gebraucht gëtt, erëm an d'Rei ze setzen. Nee, wann op d'Wirtschaflechkeet vun eise Bëscher higewise gëtt, geet et och net nëmmen eleng ëm d'Holz. Nee, et geet dorëms, all déi Leit, Firmen, Verwaltungen, déi vum System Bësch liewen, ze bedéngen. Sou eeben och déi Firmen, déi op de Bau vun esou Bëschweeër spezialiséiert sinn oder Materialien oder Maschinnen dofir liwweren. Genee esou brauch och den ONR eng Daseinsberechtegung. Dës staatlech Verwaltung huet e Budget vun ëmmerhi fënnef an eng hallef Milliounen Euro pro Joer an déi Steiersuen mussen all Joer verbraucht ginn. Ob dëst sënnvoll oder richteg ass, dat spillt dobäi keng Roll. Ansonsten misst ee sech jo och d'Fro stellen, Brauche mer esou eppes nach wéi en Office national du remembrement? Brauche mer Remembrement a Bëscher, wou Staat a Gemenge souwisou Haaptproprietär sinn? Ginn et fir esou Verwaltunge keng aner Aufgaben? Aufgaben, déi der haiteger Zäit gerecht ginn, Aufgaben, déi der Natur a Bësch hëllefen. Esou Aarbechten u Bëschweeër ginn net dréngend gebraucht a kaschten de Steierzueler vill Geld. Op der anerer Säit bréngen d'Klimakris, de Mënsch an de Bësch a grouss Problemer, déi méi wichteg sinn, wéi Bëschweeër, ouni eng richteg Ursaach nei ze maachen. Mee de Bësch huet haut, ausser Gelaberts an der politescher Diskussioun, wéineg Ënnerstëtzung, well soss dierfe mer endlech am Bësch mat enger renger Clientspolitik ophalen.